Et ass Reeszäit, mee een direkte Vol Lëtzebuerg, USA, dee vläicht vill Leit benotze géifen, gëtt et net. Een indirekten, deemools via Island, scho laang net méi. Zéng Joer sinn et elo hier, datt de François Bausch als zoustännege Minister fir d'Mobilitéit eng direkt Fluchverbindung tëscht Lëtzebuerg an de Vereenegte Staate vun Amerika thematiséiert hat. Zanterhier komme vill weider Destinatiounen um Findel dobäi. awer kee Vol iwwert den Atlantik. Dat kéint elo änneren, ënnert dem Impuls vun der US-Ambassadrice Stacey Feinberg, mat där de Jeannot Ries geschwat huet. Wärend 43 Joer waren et d'Loftleidier, spéider d'Icelandair, déi mat Tëschestopp an Island Lëtzebuerg mat den USA verbonnen hunn. Am Januar 1999 goung dunn dat Kapitel op en Enn, dee Businessmodell war iwwerlief. Am selwechte Joer huet Luxair et nach emol mat engem Direktvol probéiert. No 6 Méint war awer och déi Aventure eriwwer. Zanterhier gouf et e puer Uleef, d'Transatlantikstreck nees opliewen ze loossen, ouni Succès bis elo. Zanter ech hei ukomm si viru bal 9 Méint ass dat fir mech eng Prioritéit. Eis zwee Länner hunn esou vill gemeinsam. Si si ganz wichteg, dat eent wéi dat anert. Ech wëll et eis einfach, méi einfach maachen, eis géigesäiteg ze treffen. Zanter e puer Méint gëtt an de Kulissen un engem Non-Stop-Vol tëscht New York an dem Findel geschafft. Een Atout kéinten eventuell Douanesprozedure sinn, déi beim Depart schonn erleedegt géifen. En Zäitgewënn fir presséiert Businessleit, ma et wier ze fréi fir Detailer, sou d'Ambassadrice. They are something that we want to keep confidential until there's an announcement that could be made. Déi wëlle mir vertraulech hale bis eng offiziell Annonce ka gemaach ginn. Et gouf eng Rei Gespréicher iwwer Telefon a Zoom, ugefaange mat mir selwer an dann och mam Lëtzebuerger Ambassadeur. A mir féieren dës Diskussioune weider, wëll, wéi ech et gesot hunn, et ass eng Prioritéit a mir wëllen allebéid, datt et geschitt. We both want it to happen.
Nieft dem Tourismus gëtt dermat gerechent, datt esou e Vol mat weidere Verbindungen a grouss US-Metropole virop Business-Leit unzéie wäert. I talk to so many business people. Ech schwätze mat esou ville Geschäftsleit aus Lëtzebuerg an aus den USA, déi soen, si géife méi maachen, wa se méi séier a méi einfach dohi kéinte kommen. Dat ass dat Eenzegt, wat am Wee steet, d'Schwieregkeet, sech géigesäiteg ze fannen. getting to each other. Vergësst ee vläicht, dass mer och verschidden Siègen, verschidden Entreprisen hei zu Lëtzebuerg hunn, déi souwuel an der Industrie wéi awer och an anere Beräicher vun eiser Ekonomie hei zu Lëtzebuerg schaffen. A grad dofir ass et wichteg, dass mer och eng direkt Connectioun hätte mat Amerika, well esou vill méi einfach ass fir déi Entreprisen och kënnen ze schaffen an och kënnen do nach weider d'Aktivitéiten hei zu Lëtzebuerg auszubauen. Hei um Findel steet de Generaldirekter vun der Luxair an de Startlächer. Déi nei Streck kéint och der nationaler Airline ze gutt kommen. Ech fannen déi Iddi wierklech gutt. Also mir si schonn säit Joren am Kontakt mat amerikanesche Carrier och a mir soen hinnen, datt mir als Luxair prett sinn, hinnen och ze hëllefen, esou ee Marché ze developpéieren. Elo fir d'Luxair selwer ass dat elo den Ament kee Szenario. Mir hunn déi Fligeren net, déi mer dofir brauchen. Mee mir sinn awer ganz oppen, wa mer hei Passagéier kënnen erabréngen, a mir wäerten och mat deene Kompanië wëlle komparéieren, fir déi dann zum Beispill op London City oder op Berlin, op all eis aner Destinatiounen ze bréngen. Dat ass eng flott Saach. Dat bréngt och zu Lëtzebuerg méi Transitpassagéier, wat de Fluchhafen nach méi interessant mécht. Déi definitiv Entscheedung läit bei der US-Airline, déi de Vol an hire Programm ophuele soll.